Merba darbohra Francesca jina Denis eh, edha wek il-Marina tal-Imsida flimkien ma' utriċi Maltija oħra Rita Saliba. Ħana milla xiftit mistoqsijiet biex bekk insiru nafu ftit taħjar. Rita, nafu li mux minn dejjem kont tikteb il-romanzi inti, xkont tikteb, xtib ta' kitbit kont tikteb qabel u forsi ximbuttak biex iwaslek biex tikteb u tippubblika dawn il-romanzi tijak? Le, rumanzi dal-aħħar bdejt nikteb għax il-kitba fit-tul kienet tbeżżagħni ftit. Kont nikteb stejjer qosra, poeżiji, il-poeżiji meta kont iżgħar. U stejjer tat-tfal. L-istejjer tat-tfal naqbilhom ma' tfulija. Iktar ma kbirt, iktar bdejt naddatta, però tal-kbar qatt ma ħriġthom. Ir-rumanzi imbagħad kienet il kien hemm konkors u kienet l-imbuttatura li ġegħlitni nikteb aktar fit-tul u għoġbitni l-idea. Għad jekk ma nirbħux neħodha bħala eżerċizzju. Imma kienet ħaġa eċitanti għax ridt nirriċerka, ikollok ħafna diżappunti jew trid tingassa jew trid teditja lilek innifsek, kien eżerċizzju vera tajjeb li naħseb għeni ħafna biex nagħmel it-tieni wieħed imbagħad. Tajjeb ferm. Meta tiġi fil-kitba tiegħek, kif tuża l-kitba tiegħek biex tirrelata, tibni relazzjoni maż-żgħażagħ u mal-adoloxxenti li jkunu qed jaqrawhom? Forsi, forsi xi parti mit-tfulija tiegħek li baqgħet dejjem qatt ma telqet mill-iskola? Dik dejjem.
Dik dejjem. Naħseb kull min jikteb għandu dik ir-riserva li hemm jew it-tifel ġo fih jew jew iż-żagħżugħ, fejn fiż-żgħażugħ ngħaddu minn ħafna affarijiet, mhux affarijiet sbieħ biss, hemm affarijiet koroh, però importanti li anke tkun taf taqbad ċertu biex ngħidlek ondi jew waves tal kif jitkellmu ż-żgħażagħ, x'ihobbu ż-żgħażagħ, mill-volontarjat, għamilt volontarjat ukoll ma' żgħażagħ. Isek tibda taqbad anke taqbad il-konverżazzjonijiet tagħhom x'ihobbu, mhux li tinżel ta' livell tagħhom naħseb iktar li tkun inti iż-żagħżugħa Dik tgħin ħafna wkoll. U apparti li jiena kelli t-tfal tiegħi kienu għaddejjin, iż-żgħożija għaddewha wkoll, għaddejna mumenti ta' tensjoni meta jkun hemm xi konflitt, jiġifieri dejjem kollox jgħin. Il-futur għal Rita Saliba x'joffri?
Nixtieq nagħmel ħafna affarijiet imma ma jistax ikun impossibbli. Imma fil-kitba. Nixtieq nimraħ iżjed f'kitba itwal. Bħalissa għaddejja qed ħa noħroġ pubblikazzjoni għall-adulti ta' stejjer qosra. Allura dik ittik spinta oħra biex dejjem timraħ f'dak il-ġeneru u tkun kritika tiegħek innifsek, trid tagħmel ħafna xogħol, ħafna xogħol ieħor tista' tarmih, imma inti dak ikun qed jgħin li dejjem tagħżel l-aħjar xogħol. Hi dak Fuq il-kidba nixtieq nintefa, issa speċi qed toġobni ħafna li naqra iżjed li kultant m'għandniex ċans naqraw u nixtieq għandi ċans iktar ma nikteb iktar iktar għandi ċans naqra iżjed għax hawnwis x'taqra u kodba sbieħ ukoll. Nafu li inti tpinġi wkoll tpitter, forsi ovvjament hija forma ta' arti bħalma wara kollox tista' tikkunsidra l-kitba, kif forsi tirrelathom, taħseb li tgħin l-arti u kif tintuża fil-kitba? Lili tgħinni ħafna. L-arti hi espressjoni, anke l-kitba hi espressjoni. Meta tkun imdejqa ħa tikteb ċertu mod. Jekk ħa tkun ferħana ħa tikteb b'ċertu mod. U l-istess l-arti, għandek ċertu kuluri, ġieli anke l-kuluri jibdlu l-burdata. Jekk ngħaddi minn xi mkien ma nistax nieqaf u nibqa' passiva. Jekk ħa nara maltempata ħan ninterpreta biex tgħidlek kważi tista' tgħidilha qisha poeżija il-pittura. U fil-kitba nirqgħu nikkombinhom ħafna ma' xulxin. Anzi naħseb meta ma nkunx qed nikteb inkun qed inpinġi u meta ma nkunx qed inpinġi nkun qed nikteb. Qisu b'xi mod titespress. Dik espressjoni, jsir nixtieq għandi iktar ħin vera għax kieku u li nixtieq ma dik ħolma li meta tpinġi ma nħammitx, ma jistax ikun.
Mela, grazzi Rita Saliba, għal darbohra nsellimlek Francesca minn hawn mill-Marina ta' eh, l-Imsida flimkien ma' Rita Saliba spera li sirtu ta' fuq ftit aħjar.